Här President, mir befannen eis alleguer an enger Situatioun vun enger grousser Gravitéit. Eist alldeeglecht Liewen ass op eng Aart a Weis beschnidden, wéi mer eis dat nach virun e puer Wochen net konnte virstellen. Schoulen a Crèchë sinn zou, grad esou wéi Bistroen, Restauranten a Chantiere ginn elo och zougemeet. Evenementer sinn ofgesot an d'Leit sinn opgefuerdert, esou vill wéi méiglech doheem ze bleiwen. Kuerz, d'ëffentlech Liewen ass op en absolute Minimum zréckgefuer. Eist Land an ganz Europa ass am Grëff vun engem Virus, dee sech zur globaler Pandemie entwéckelt huet, fir deen et nach keen Impfstoff gëtt an dee riskéiert, wéi an anere Länner, eise Gesondheetssystem un d'Grenze vun der Belaaschtbarkeet ze bréngen. E Virus, deen déi Vulnerabelst am schlëmmsten trëfft, an éischter Linn eeler Leit, Mënschen, déi gesondheetlech ugeschloe sinn, an och Mënschen, déi net d'Geleegenheet an d'Méiglechkeet hunn, sech esou ze schützen, wéi se dat bräichten. D'Regierung huet bis elo déi Mesurë geholl, déi d'Weltgesondheetsorganisatioun proposéiert huet, a se mécht dat och weider fir d'Propagatioun vum Virus anzedämmen an erauszezögeren, also fir Zäit ze gewannen. Mir liewen also alleguer an enger Zort Ausnamezoustand. Haut de Mëtten huet de Premierminister ugekënnegt, datt d'Regierung vun hirem verfassungsméissege Recht, den Artikel 32 4 ze invoquéieren, dee fir eng bestëmmten Dauer et erméiglecht, datt d'Regierung ka Gesetzer maachen oder Gesetzer, Reglementer huelen, déi Gesetzeskraaft hunn, respektiv bestoend Gesetzer ze änneren. Dat ass e ganz wäitgoende Schrëtt, an ech mengen, datt mir alleguerten als Parlamentarier eiser Kontrollfunktioun nach eng Kéier wesentlech méi staark mussen nokommen, fir ze kucken, datt dat och, datt d'Proportionalitéit vun deene Mesuren, déi d'Regierung do hëlt, datt déi och garantéiert ass, fir dann an engem Délai vun zéng Deeg nach eng Kéier zesummenzekommen an och déi Mesuren dann ze evaluéieren. Här President, wann ee sech ëmlauschtert, da mierkt een, datt eng grouss Veronsécherung bäi de Mënschen ass, Veronsécherung a plazeweis carrément Angscht. Angscht ass soumat dat schlëmmste Gefill, wat e Mënsch kann hunn. An Angscht mécht irrational. Dat hu mer gesinn bäi deenen irrationalen Hamsterkeef vum leschte Weekend. An dobäi ass e klore Kapp genee dat, wat mer alleguer elo bräichten, fir dëser Situatioun ze begéinen. Duerfir muss d'Chamber an d'Regierung all déi Mesuren ergräifen, fir nieft der Verbreedung vum Virus och d'Verbreedung vun der Angscht anzedämmen. An dozou gehéiert nieft deene sanitäre Precautiounen, der adequater Virbereedung vun de Spideeler op nach méi Patienten, och d'Reaktioun vun der Regierung op déi ekonomesch a sozial Kris, déi elo schonns däitlech ze erkennen ass. Duerfir menge mer, datt nieft deene sanitären a medezinesche Precautiounen d'Regierung dréngend misst weider ekonomesch a sozial Mesuren huelen, fir d'sozial Situatioun vun de Salariéen an d'ökonomesch Noutlag vu klenge Betriber opzefänken. Éischtens, ugefaange bei deene Schwächste vun deene Schwaachen, nämlech den Obdachlosen. Si si ganz vulnerabel, si kënnen net doheem a Quarantän bleiwen an eis Strukture si momentan net drop ausgeriicht, hinne ganz deeglech Encadrement unzebidden. Mir brauche ganz dréngend zousätzlech Strukturen och fir si opzefänken. Zweetens, et muss onbedéngt assuréiert ginn, dass all déi Leit, déi weider an dëser Situatioun all Dag ëmmer ënner immens schwierege Bedingungen elementar Servicer fir eis Gesellschaft leeschen, datt si esou gutt wéi méiglech virum Virus geschützt sinn. Dat gëllt natierlech an éischter Linn fir d'Leit am Gesondheets a Fleegesecteur, mee awer och fir d'Botz an d'Hygiène, d'Bus-, Zuch-, Tramschaufferen an d'Leit, déi an de Commercë schaffen, déi weider opbleiwen. an och opbleiwe mussen. Drëttens, De Chômage partiel misst zumindest op d'Dauer vun, vun deenen exzeptionelle Mesuren vun 80 op 100 Prozent eropgesat ginn. Am Géigesaz zu anere kapitalistesche Kriseperioden sinn et dës Kéier an alleréischter Linn kleng a Klengstentreprisen, déi dovunner Gebrauch maache mussen. De ganzen Horeca-Secteur ass dovunner betraff, alleng do 12.000 Leit. Den Eenzelhandel an dat sinn net nëmme grouss Chaînen, mee virun allem och kleng Betriber, wou d'Salariéen meeschtens kee Kollektivvertrag hunn, déi um Mindestloun agestallt sinn. A si bräichten an eisen Aen de komplette Lounausgläich, wéi dat och an anere Länner schonns ugekënnegt ginn ass. Mir wëssen alleguer, datt de Mindestloun zu Lëtzebuerg net duergeet, fir dezent ze liewen. Duerfir 80 Prozent vun ze wéineg ass vill ze wéineg. Déi Leit hunn blank existenziell Ängscht. Hinne musse mer direkt hëllefen. Véiertens, d'Hëllefe fir kleng a ganz kleng Betribe musse séier an onbürokratesch opgestockt an och verdeelt ginn. D'Regierung huet do scho Mesuren ugekënnegt, déi eis ganz optimistesch stëmmen, datt dat och ka geschéien. Et muss just och onbürokratesch kënne gemeet ginn. Fënneftens, Entreprisen, déi awer elo gehollef kréien, däerfen net entloossen. Dat selwecht gëllt fir Entreprisen, déi weider Beneficer maachen. Si sollen net dierfen aus ökonomesche Grënn entloossen. Sechstens, Mir brauchen dréngend adequat Moossname fir d'Independanten ze ënnerstëtzen. Hir Aktivitéite si quasi op Null gefuer a mer wëssen es elo schonns, datt bei hinnen den Undeel vun de Working Poor am héchsten ass. Siwentens, Vill Betriber sinn am Chômage technique oder maachen Teletravail. Vill Salariéen a Betriber leeschten awer och iwwerliewenswichteg Servicer, wéi zum Beispill an der Alimentatioun. Och hinne misste mer et erméiglechen, nieft dem Pflegesecteur op ëffentlech Kannerbetreiung kënnen zeréckzegräifen, fir genee déi dote Servicer, déi mer alleguer an der Gesellschaft awer esou dréngend brauchen, fir déi kënnen ze garantéieren. Aachtens a leschtens, Mir mussen op europäeschem Plang déi absurd Budgetsreegelen ausser Kraaft setzen. Wann héich industrialiséiert Länner wéi Italien, Frankräich a Spuenien e medezineschen Noutstand hunn, dann huet dat och ganz vill domadder ze dinn, datt déi Länner gezwonge waren, während deene leschten zéng Joer hir Gesondheetssystemer futti ze spueren. Elo kréie mer alleguer d'Rechnung. Här President, dat sinn just puer Mesuren, déi eiser Meenung no d'Regierung dringend misst huelen. Se huet och elo am État d'urgence d'Moyene fir dat ganz séier kënnen ze maachen. Éischtens. An zweetens ass, meng ech, keng aner Ekonomie esou gutt opgestallt, fir dee kuerzfristege Schock vun där Kris, an där mer dra sinn, opzefänken, wéi déi heiti, déi lëtzebuergesch. Et ginn awer och nach vill aner Froen, déi dës Kris opwerft, a vill Léieren, déi mer doräuser ze zéien hunn, zumindest an e puer Wochen, wann dat Schlëmmstent hoffentlech iwwerstanen ass. Mer mussen iwwert d'Ursaache vun der Kris schwätzen. Mer mussen eis bewosst ginn, datt eisen ökonomesche System mat verantwortlech drun ass, wann natierlech Habitater weltwäit zerstéiert ginn an doduerch ëmmer nei Iwwerdroungsweeër vu Viren entstinn. Mer mussen eis bewosst ginn, datt d'Massendéierenhaltung weltwäit ënnerbonne muss ginn, a mer mussen eis bewosst ginn, datt déi wansinneg Fräihandelspolitik dozou féiert, datt mer an enger geckeger Spiral no ënnen sinn, wat sozial, Ëmwelt an och sanitär Standarde sinn. An et ass schonns e bëssen eng Ironie vun der Geschicht, datt mer, eigentlech haut hätte missen driwwer diskutéieren, datt de CETA, Fräihandelsaccord an den Accord mat Singapur, votéiert ginn ass, dee genau déi Fräihandelslogik weidergesat hätt. Mir mussen och diskutéieren iwwer d'Aart a Weis, wéi mer produzéieren. Am däitlechsten ass dat, an verschidde Virriedner hunn dat scho gesot, am Pharmaberäich. Et kann net sinn, datt mer driwwer diskutéiere mussen, ob mer nach basesch Medikamenter an Europa hunn, well d'Pharmaindustrie grouss Deeler vun hirer Chaîne de production ausgelagert hunn. Reng op Lëtzebuerg bezunn, muss mer kucken, dréngend eng Couverture médicale universelle hierzestellen an den Hëllefruff vu Médecins du Monde eescht huelen. An eng grouss Léier aus der Kris muss awer och sinn, Mir brauchen als Lëtzebuerger eng seriö Politik vun der Groussregioun. Spéitstens wann eis Nopere riskéieren, hir Grenzen zouzemaachen, wësse mer, datt hei näischt méi ouni déi Leit, déi hei schaffen, aus der Groussregioun leeft. Här President, déi allergréisste Léier aus dëser Kris ass awer, datt mer staark öffentlech Servicer brauchen an un alleréischter Plaz e staarken öffentleche Gesondheetssystem. An do sinn ech net averstane mat deenen Aussoe vum mengem Virriedner an ech ka just hoffen, Datt wann déi heite Kris eriwwer ass, datt sech all déi nach dorunner erënneren, wat déi Leit an deem ëffentleche Gesondheetssystem geleescht hunn, wann et erëm driwwer hir geet, datt verschidde Gesondheetsservicer solle privatiséiert ginn oder verschidde Gesondheetsprestatiounen outgesourced ginn. Just e staarke ëffentleche Gesondheetssystem ass de Garant dofir, datt mer mat dëser Kris kënnen eens ginn. Här President, eis Gesellschaft ass eng ass op d'Prouf gestallt. A mer kënne just aus der Kris erauskommen, wa mer zesummenhalen. Mer mussen d'sozial Isolatioun vun eise Matmënsche verhënneren. Et ass an der Lescht vill vu sozialer Distanzéierung geschwat ginn. An ech fannen, datt dat e ganz ongléckleche Begrëff ass, well eigentlech ass gemengt, datt een eng physesch Distanz zu senge Matmënsche Opbaue muss, zumindest fir déi Zäit wou de Virus virulent ass. Sozial brauch mer mengen ech keng Distanz, mee Zesummenhalt. Solidaritéit ass de Mot d'ordre. Här President, de Premier huet haut hei nach eng Kéier den Appell gemeet, Bleift doheem. Duerfir wéilt ech awer ophalen, andeem ech gären mäin déif empfondene Respekt ausdrécke vis-à-vis vun all deene Leit, déi net doheem bleiwe kënnen an net doheem bleiwe sollen, mee schaffe mussen. Si hunn an deene leschten Deeg deelweis Iwwermënschleches vollbruecht. Si sinn elo schonns d'Heldinnen an d'Helde vun dëser Kris. Si sinn d'Réckgrat vun eiser Gesellschaft, an hinne gehéiert eise Respekt.